Thirikari nĩ ĩgeretie mũno gũkũiguithia atĩ mũndũ ũyũ nĩwe mũragani njorua wa kũrĩa Kware, ĩkauga atĩ kuma mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ Collins Khalisia ahotete kũraga atumia mĩrongo ĩna na erĩ. Ũguo nĩ kuga atĩ no gũkorwo aroragaga atumia erĩ o mweri Ũigana ũrĩa ũrakuhĩrĩria wa mũũragani njorua ĩrĩa nene biũ ũrĩa wetagwo La Bestia, ũrĩa woragire ciana igana rĩmwe rĩa mĩrongo kenda na ithatũ mabũrũri-inĩ matatũ ma Colombia, Ecuador, na Venezuela kahinda-inĩ ka mĩaka mũgwanja. Kũringithania na ũguo nĩ atĩ mũũragani njorua kuuma bũrũri witũ wa Kenya kwarĩtwo Philip Onyancha oragire andũ ikũmi na kenda tu. Athuthuria a DCI marakĩgeragia gũtwĩra atĩ Collins Kalisia aroraganaga na wĩigananu ũmwe na mũragani ũrĩa mwĩhĩre biũ thĩ ng'ima. Ũrĩ na kĩũria kĩu meciria-inĩ, ngwenda gũgũtarĩria ũrĩa oragani njorua makoragwo ngĩhũthĩra maica ma ũmwe wa ekinaĩ arĩa marĩ igweta mũno thĩinĩ wa thĩ kwa rĩtwa Ted Bandi. Ted Bundy ũrĩa rĩtwa rĩake rĩrehaga guoya na kũgucĩrĩria arĩ ũmwe wa arĩa moĩkaine mũno nĩ ũndũ wa kũraga andũ na njĩra ya kũmakania

mũno mũno thutha wake kũneneha na gũtaũkwo atĩ mwarĩ wa nyina mũkũrũ nĩwe warĩ nyina mũmũciari na atĩ aciari ake maarĩ guka na cũcũwe kuma ũnini-inĩ ũyũ bandi nĩ onanirie ngumo cia mĩtugo ĩtarĩ ya ndũire arata ake na andũ a bamĩrĩ nĩ maririkanaga maũndũ mamwe marĩa ekaga akĩenda kũhitithania andũ ngumo icio cia arĩ mũnini nĩ cingĩatuĩkire cia kũririkanwo ũkũrũ-inĩ wake Ona kũrĩ ũguo, ngumo ya bandi ya kũgucĩrĩria andũ hamwe na ũũgĩ wake nĩcio cieyonanagia mũno. Kaingĩ eerĩkanaga arĩ mũndũ wa kwaria wega, warĩ na mĩtugo mĩega, na mũũgĩ mũno. Ngumo icio nĩ ciatũmire ahote kwĩingĩrania na andũ na njĩra ya raithi makĩria, na nĩ ũndũ wa ũguo akĩhumbĩra muoroto wake wa ma. Ũhoti wake wa kwĩyonania arĩ mũndũ wa kwĩhokeka na wendetwo nĩ watũmaga ahote kũgucĩrĩria atumia arĩa acokaga kũraga. Wĩkinaĩ wa Ted Bundy wambĩrĩirie mĩaka-inĩ ya ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo mũgwanja. Mũtugo wake warĩ gũkuhĩrĩria atumia ethĩ kũndũ kwa mũingĩ, kaingĩ agĩtua ta arĩ na ruo kana ta arabatara ũteithio. Njĩra ĩno ahũthagĩra yathakagĩra ũcayanĩri na ũtugi kuma kũrĩ airĩtu kana atumia. Thutha wa kũhũthĩra ũtugi wao, Bundy amanyitaga mĩgwate akamahahama kĩmwĩrĩ na agacoka akamoraga ĩmwe ya ngumo iria cionekanaga mũno harĩ bandi yarĩ ũhoti wake wa kũhũthĩra andũ arĩ na ũhoti wa magegania wa gũthoma andũ na ihenya na kũhũthĩra maũhũthũ mao kũmahũra ũgĩ ũcio nda ũhũthagĩra tu harĩ atumia arĩa oragire aca nĩ wonekanaga harĩ ngwatanĩro-inĩ ciake na arata, andũ a famĩlĩ, na o na anene a watho cira-inĩ wake igooti-inĩ. Ũhoti wake wa kũhĩtithania andũ wonekanire wega hĩndĩ-inĩ ya cira wake. Akĩĩrũgamĩrĩra we mwene igooti-inĩ Nĩ aakenagia andũ na kaingĩ oonekanaga arĩ wa kwendeka na mũndũ ũramenya ũrĩa areka. Mwĩgerekanio wake wa igooti-inĩ na njĩra yake ya gwĩtetera watũmire andũ aingĩ merorere cira wake makĩriganĩrũo atĩ ũyũ aarĩ mũũragani. Ngakũmenyithia atĩ ngerekano ici ciake igooti-inĩ ciatũmire atumia na airĩtu mambie kũmũitĩra mata. O na cira-inĩ ũyũ wake wa njũragano no ho aagĩĩrĩire mũtumia kwa rĩĩtwa Carol Boone na akĩmũhira ihu rĩrĩa rĩamũreheire mwana wake ũmwe tu kwa rĩĩtwa Rose Bundy. Mwĩyambũrũrũko nĩ ũndũ ũngĩ warĩ ngumo-inĩ ya Bundy. Eeyonaga arĩ wa bata mũno na arĩ mũnene gũkĩra andũ arĩa angĩ. Nĩ ũndũ wa kwĩyenda nĩ eekaga maũndũ moru mũno, tondũ oonaga atumia arĩa aatharĩkagĩra marĩ o indo cia kũhingia merirĩria make. Wendi wa Bandi wa kũnyamaria atumia arĩa anyitaga mĩgwate warĩ kĩonereria kĩa mĩerekera yake mĩnene ya kwĩyenda. Ona gũtuĩka Bandi onekanaga arĩ mũkenia andũ, ndaarĩ na ũcayanĩri wa ma. Ndaigana kwĩrira nĩ ũndũ wa atumia arĩa oragire na ndaigana gũtindanĩrĩra na mĩnyamaro ĩrĩa aareheire famĩlĩ ciao. Kwaga kũiguaga tha, Kũhũrithanagia andũ na kwĩyenda nĩ gwatũmire akorũo arĩ ũgwati mũnene mũno harĩ atumia aingĩ. Njũragano cia Bundy aaciĩkĩire matũũra-inĩ matiganĩte, ũndũ ũrĩa watũmire atuĩke wa gũcario bũrũri-inĩ mũgima wa Amerika. Ũhoti wake wa kwĩhitha gwa kahinda karaya waumanĩte na ũbangĩrĩri wake mwega

O na kũrĩ ũguo, kũnyitwo gwake gũtiarũgamirie maũndũ make ma wĩkinaĩ. Nĩ aahotire kũũra maita merĩ, rĩmwe ahingĩrĩtwo nyũmba-inĩ ya mabuku kũrĩa Colorado, na rĩngĩ kuuma njera-inĩ mwena wa Florida. Maita maya merĩ oonanirie ũrĩa aarĩ na ũhoti mũnene wa kũhĩngĩca andũ. Ũngĩririkana mũũragani njorua Masten Wanjala kuuma gũkũ Kenya, o nake nĩ aahotire kũũra kuuma njera.

kwa njĩra ya kũhĩhio na gĩtĩ gĩa thitima. Ted Bundy, even in death, stirred hatred. Gĩkuũ gĩake kĩarĩ kĩonereria kĩa mũthia wa ũragani wake wa atumia na airĩtu. O na kũrĩ ũguo, rũgano rwa Bundy nĩ rũthiĩte na mbere kũgucĩrĩria andũ nginya ũmũthĩ ũyũ makĩria ma mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano kuma gĩkuũ gĩake. Tũngĩcũrania ũhoro wa ũtũũro na wĩkinaĩ wa Ted Bundy, nĩ ũndũ wa bata gũtaũkĩrũo nĩ ũrĩa ngumo ciake cia ũmũndũ ciahaanaga. Ũũgĩ, wara, na ũthaka wake wahithagĩrĩra mũndũ warĩ na ũnyamũ. Mwerekera wa kwĩyenda watũmĩte aage tha harĩ atumia arĩa oragire. Bundy onanagia atĩ kaingĩ mũũragani njorua ndakoragwo arĩ mũndũ ũrĩa ũngĩĩcirĩria. Bata wa gũtaũkĩrũo na kũmenya ngumo cia andũ aya nĩ ũndũ wa bata mũno. Ngĩhũthĩra ciugo cia Bundy, ithuĩ oragani tũrĩ ciana cianyu. tũrĩ athuri anyu. We are your sons and we are your husbands. Ngehoka atĩ ũthuthuria ũyũ nĩ ũgũteithĩtie gũtaũkĩrũo wega makĩria harĩ ngumo iria ciatũmire Bundy atuĩke ũmwe wa oragani arĩa njorua thĩinĩ wa thĩ. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra na niĩ. Nĩ ũretĩkanĩria na uge wa DCI atĩ Collins Kalicia oragĩte agakĩra Ted Bundy? Ta tiga wanyandĩkĩra ndũmĩrĩri-inĩ.